Кайнатма. Безгә күп очракта кайнатмага билгеле шәхесләр китә име, дуслар? Ә, Һәм б- безнең хәзер тыңлаучылар да, радиода караучылар да ике шәхес килеп утырган. Шәхес. Шәхес бит инде сез. Ләкин таныш булмаган кешеләргә бер сүз, бе- әй, өч сүз белән Дилияр, син үзеңне сурәтләп җибәр әле. Кем син һәм нәрсә белән шөгыльләнәсең? Минме? Ә, Мин Юморист, эзләүче, шәкерт. Бик яхшы. Зилә, син? Мин иҗади, шаян һәм, нәрсә дип әйтим инде. ТВ.

170 диярләр. Әзрәк кенә. Чынлыкта 169. Арт, егетләр арттыра инде ул. Соннарны без аңа гафу итәрбез. Димәк, сез икегез дә ниндидер креатив, юмор э, сәхифәсеннән килеп эләктегез безгә. Мин сезне инде күптәннән беләм. Без, без, без таныш, бер э, юлда йөрибез, юмор юлында. Һәм бүген сезнең белән без э, татар юморын турында сөйләшеп аласыбыз килә. Яңа агым буласыз бит инде сез. Зумерский. Зумерский дип әйтергә була. Менә хәзер инде камералар кушылганчы, э, микрофоннар кушылганчы безгә миңа Зилә әйтә инде. Син юморны аңлап бетерәсеңме соң яшьләрнең юморын ди миңа. Әзрәк кенә минем теге 85 елгы икәнне төрттереп алды. Искә төшерде. Әй, Нәрсә белән аерыласың менә сезнең яңа юморыгыз? Без күбрәк э, шул TikTok һәм кыска видеоларда үскән, ва үскен түгел инде. Без Әйе, 153 сантиметр. Үскән турында сөйли. Яхшы, без э, шундый кыска форматтагы видеоларда һәм мемнар заманасында кайнаучы, эшләүче һәм нәкъ менә шулар белән эш итүче ике кеше диергә инде. Һәм безнең бөтен мәзәкләрдә дә, чыгышларда да нәкъ менә шул идея сөрә. Менә шул һәрберсе белгән, шундый кыска гына бүген трендта булган, иртәгә трендтан чыккан мәзәкләр белән калса. Э, мин барлык э, юмористларны хөрмәт итәм. Э, үземә килгәндә, мин үземне Юмор өлкәсендә шәкерт дип бәяләр идем. Әйе, мин юлым һәм гомумән юморга кереп китүем ул КВН аша булды. Анда мин минем әлбәттә үземнең укытучыларым булды. Хәзер без алар белән бер сәхнәдә чыгыш ясыйбыз. Бер-беребезгә көндәш, ләкин аларны нык иттереп хөрмәт итәм һәм бу өлкәдә юмор өлкәсендә үземә ниндидер дә булса бәя бирә алмыйм. Һәм югары бәя бирә алмыйм дип әйтәсем килә. Һәм инде ниндидер дә булса аеру чаңлык һәм башка ниндидер яңа караш ул барыбер дә бар. Э, менә 90-нчы еллардагы юмористлар, ну, 90-нчы елларда туган, 85-нчы елларда туган юмористлар э, Күрмәгән әйберләрне без күрәбез, күреп алабыз һәм шулай ук үзебезнең аудиториягә җиткерәбез дип уйлыйм. Һәм ул аудитория белән ниндидер дә булса мөнәсәбәт табу безгә җиңелрәк. Чөнки без беләбез, аларның проблемалары ул безнең проблемалар. Хәзер бит инде шул. Хәзерге вакыттагы проблемалар алар. Чөнки концертка йөриләр, ну, безнең яшьтә тирәсе Әйе, әйе, кешеләр әлбәттә. һәм без аларга басым ясарга тырышабыз. Ләкин шулай да мин үземне э, ту- тулы мәгънәсендә шаяртучы дип әйтә алмыйм. Ул минем теге хобби, икенчел бер ниндидер шөгылем генә. Чөнки шаяртучы булу өчен шуның белән яшәргә кирәк, шулай фикерләргә кирәк. Вот минем өчен Дилияр шаяртучы. Син шаяртучы, комик, син менә шуның белән Акча эшлисеңме син? Синең ничек бу барлыкка килү? Ә, Мин т- гомумән алганда юмор белән генә акча эшләмим. Шуңа күрә әле мин теге ә, тулысынча юморист түгелдер. Мгм. Мин беләм кешеләрне, алар менә юмор белән генә акча эшлиләр. Шунда Татарлар арасындамы ул? татарлар арасында и әлбәттә, алар менә шул рутинага кереп китеп, Ул сиренне әйтәсең, сирен килә башка ничектер минем акча э, эшләүчеләрдә. Ул сирен дә. Шул шайка дигәндә минем мәгълүм булса. Ул э, әйтәм ул кешене, ул ул кеше турында э, берничә тапкыр үземнең дусларымнан да ишеткәнем бар. Ул Артур Кабальнов. Белмисеңме аны? Юк. Ул менә чаллылар. Менә чалалар һәм менә кешеләр юмор язып, шуның белән үзләренең гаиләләрен алып баралар. Мин кылсу менә бу чынлап та менә шундый. Бу синең максат инде. Шулай эшлисең килә синең инде, шулай эшлисең. Әйе, әлбәттә. Әлбәттә, гомумән алганда мин үземне таптым дип уйлыйм һәм шул юнәлештә киләчәктә дә юмор өлкәсендә эшлисем килә һәм шундый тәҗрибәле комик буласым килә менә кеше белмидер инде әйтеп китәм кыскача гына ә, соңлашылды инде сен былай бәкшәми дилиер э, ул сәхнәгә чыгып үзе генә бер команда квн булып чыгасың команда квнда бер генә кеше бер генә шәхес иә ә зилә ул безнең журналист та син студент буларак син студент та укыйсың да әле аннан соң син журналист һәм хәзер яңа э, урынга урнашкансың кем булып эшлисең син Минем урыным иске, ләкин э, вазифам яңа дияргә. Мин инде дүртенче ел Ялкын журналында эшлим, ләкин бу елдан, Аллага шөкер, мин а, баш мөхәррир урынбасары. Менә карагыз, мин аны сөйләшкән инде Рәмзия белән дә булган ул. Кыскача гына әйтеп китәм. Элекке вакытта а, баш мөхәррирләр, мөхәррирләрнең ярдәмчеләре, алар барысы да ниндидер билгеле шәхесләр булганнар инде, име. Ә хәзерге вакытта а, ул шәхесләр э, я юк, я сезне чыннан да Татмедиа үстерә башлый. Теге таныш булмаган йөзләрне дә Бәлки, чыгарырга әйе. тырыша. Чөнки миңа калса, э, яшьләр журналында безнең кебек шулай булырга тиеш тә. Ниндидер карт-карт абыйлар, ниндидер анда Карт дип әйтәс, карт. Илназ абый турында гына әйтмәгез инде. Юк, алай түгел инде. Өлкән. Һәрхәлдә өлкән э, абыйлар, э, апалар э, җитәкләргә тиеш түгел. Әйе, алар әлбәттә, аларның э, Тәҗрибәсе. Тәҗрибәсе бар, аларның гомумән теге лидерлык сыйфатлары бар, ләкин э, нәкъ менә креатив, ниндидер яңа фикерләү, ул яшьләр кулында һәм хәзер шуның тенденция китте. Э, Иделдә дә шулай, бездә дә шулай. Э, Хәзер менә шундый урыннарга яшьләр килә, яшьләргә юл бирә башладылар һәм менә безнең кебек яшьләргә дә Миңа калса, ул үсәргә шундый мөмкинлек, менә Диляр да әле ул шундыйрак урында эшли һәм э, нәкъ менә безнең менә шундый креатив, юмор хисе булган кешеләрнең э, шундай якка инде үсеп баруы, шундый әле яшь булуыбызга карамастан, ул сокландыра, чөнки вау, бизгән мондый мөмкинлек бирәләр. Яшь чактан ә сезнең яшегездә мин бөтенләй эшкә йөри торган кеше түгел идем. Мине теге 9-да эштә күрү ул мәче шуны сәйри. Мине дә. Ә сез ничек менә ничек сезгә барыбер вазифалар да бирәләр, шундый эшләргә урнаштыралар. Бу ниндидер сезгә өмет итеп, сездән нәрсәләр күреп алганга күрә бирелгәндер бит инде. Һәрхәлдә, миңа калса, бүгенге көндә теге дисциплина шул вакытта китү, шул вакытта китү, ул шуның кадәр чикли. Әйе, әлбәттә, булырга тиеш анда. Син анда көнне аерым бер вазифаларны үтәргә тиешсең, ләкин тугызда килеп, бишкә китеп, аны Моның бер э, мәгънәсен дә күрмим, чөнки минем йокы туймаган килеш, минем анда ошамаган килеш, мин усал килеш, мин нинди продуктив кеше булам инде анда рәхәтләнеп, ял итеп килсәм, мин көн дәвамында күбрәк әйбер дә өлгерәм. Мин һәрхәлдә ничә килсәм дә, мин үземнең эшемне башкарырга тиеш һәм шуннан соң гына мин кайтып китәм. Кайчан булса да, ничә бераз өстәмә вакыт шунда үткәрәмме әллә ләкин һәрхәлдә мин үземнең эшемне эшлим миңа куелган бурычларны мин үтим һәм шуңа күрә монда нидер вакыт нидер кысулар ул дөрес түгел һәм нәкъ менә хәзер яшьләрнең эше шуңа юнәлтелгән теге иллегә илле теге кайчак онлайнда кереп була эшләп була чөнки минем офиста утыруның бер файдасы да юк һәм менә Зумерлык чорының шәп вакыты, менә миңа калса шул беренчедән безгә юл бирәләр һәм безгә эшләргә мөмкинлек бирәләр. Сезгә ышаналар. Әйе. Мгм. Чөнки үзләре булдырып чыга алмый торган әйбер бит инде ул. Ә ничек мәс китерәсез материал мәсәлән инде име? М, Юморга багышланган һәм менә чыннан да безнең яшьтәге кешеләр ул юморны аңламаска мөмкин. Сез ничек исбат итәсез? Менә бу кызык булачак, моннан көләчәкләр дип ничек исбат итәсез? Менә син Дилияр, э, син китерәсең үзеңнең э, мәзәкләреңне име? Редакторлар утыра, Ул яшьтәге. Алар кисергә тырышалар, нәрсә эшләргә тырышалар. Гомумән алганда, э, менә КВНның редактуралары ул стендаптан аерыла, күпкә аерыла. Э, чөнки э, КВНны язу ул үзенә күрә бер шахмат сыман. Шахмат уйнау уены сыман. Син калган командаларны карыйсың. Аларга бәя бирәсең. Син алардан кызыгырак булырга тиеш. Һәм инде үзеңнең сценарийда шул вакытта нәрсәдер үзгәртәсең. Аны үзгәртеп киләсең, сине аны редактировать итәләр, ниндидер мәзәкләр китә. Гомумән инде менә миңа калса, минем командада еш кына мәзәкләр китә. Э, һәм инде мин объем буенча күбрәк алып киләм, дер. Э, һәм шулай итеп әзмәс э, Мәзәкләр калып, үземнең чыгышымны җыям. Берничә тапкыр редактураларга килеп. Һәм шуны әйтергә кирәк, КВНда, мәзәктә үзенең таләпләре бар. КВН мәзәге ничек яңгырарга тиеш икәне күптәннән шаблоннар бар. Ул Һәм- әлдә актуаль шаблоннармы? Әле дә актуаль шаблоннар һәм Так, шулар белән стоп. Э, Шулармы? Так, стоп. Без КВНда эш, безгә эш дигәннән бик Күз э, алдыгызга үземнең китерегез. фикеремне фикеремне әйтергә оныттым. Мин дә бит эшлим. Менә син Әйе. вакыт вакыт турында әйттең, 9-дан 6-га кадәр. Дөресен әйткәндә авыррак. Авыррак мин дә шулай ук Шаян ТВның пиар отделында эшлим, мин пиарщик. Э, Һәм Э, анда 9-дан 6-га хәтле эшләү э, мине бу тормыштан өзеп ала сыман һәм мин движухада түгел. Каядыр Казанда движуха гөрли. Ә мин офиста утырам. Менә шундый бер Кабинетта кыйнлык. утырырга кирәк сиңа иман да пиар бул- булганга күрә. Әйе, әйе. Әлбәттә, пиар язарга, Статуяла. монтаж ясарга, кирәк һәм пресс-релизлар булдырырга. Әйе, но мин Андый җаваплы эшне миңа бирмиләр инде. Мин фотоларны гына урнаштырам. Юк, алай түгел, әлбәттә, язам, э, социаль челтәрләрне алып барам. Барлык социаль челтәрләрне алып барам. Э, пиар язам, э, ниндидер дә булса трендларга туры китереп видеолар төшерәм. Һәм шуңа күрә менә Эшнең шул ягы бар, менә юмористка килгәндә инде, менә бит юморист булу һәм инде кайдыр да булса чыгыш ясау белән моны берләштерергә бер юлда бер ни белән алып бару, совмещать, русча әйтмә шли, авыррак. Һәм бу тормыштан өзеп тора мине, бу движухадан, хәрәкәттән мин бераз гына паузада. Менә эшләгәнгә күрә. Белмим, моның берәр плюсымы, э, яисә минусы бармы, юкмы, ләкин акча эшлисең инде, конечно, Мгм. чын акчалар эш- эш- эшлисең. Чөнки КВНда, юморда акча эшләү ул бит фортуна. Әйе. Ә синең менә сезон ди, Мгм. чирек финалың я була, я бер айдан соң була ул, аны беркем дә белми. Рамиль Агдеевтан куллар. Ә болай инде синең ай саен акча килеп тора һәм син шул акчага үзең яшисең, ә, үзеңнең чыгышларыңа бераз булса, ә, синең инде ниндидер дә булса бюджетың бар, үзеңнең шәхесеңне и юморист буларак үзеңне үстерәсең. Миңа, менә миңа шуның өчен акча кирәк. Мгм. Шуңа да теге тулаем юморист кына юмор белән генә шөгыльләнеп, теге бик еракка китмәссең миңа калса. О, юк, була бит инде. Була. Әгәр Әгәр дә Андый дә үрнәкләр син булгач тын инде. Син- бер бер ноктага гел басып торсаң, гел барсаң, э, үзеңне шомартсаң юморист була, буларак миңа калса буладыр. Ә менә шул баскан вакытта теге Акча эшләү, яшәү дигән нәрсә. Менә шуңа күрә шундый стереотип та бар бит инде, э, комиклар бит алар штансыз дигән сыман, фәлән тегелән. Штанлымы? Мин штанлы бит. Мин штанлы. Ә, мин бер кызык әйбер таптым. Э, монда бит төрле ниләр килә, төрле кунаклар һәм бөтенесе носкидан тора. Менә төрле-төрле носкидан. Э, бер подкастта да күргән юк әле. Хәм мин менә төрле носкилар алып килдем. Менә мондый ныки ала идем бүген. Номер 21 миңа 21 яшь. Хәм менә караны киергә булдым. Э, Зилә миңа киңәш бирде, караны ки диде. Ә мин бүген чиста носки кидем. Бүләкләр бирәләр бит әле. Әйе. Ләйлә, әсенә. Миңа 21 яшь булсын әле име? Чыннан да бөтен кеше уйласын. О, вау, рәхмәт. Мин тагын бүләкле. Радио тыңлаучылар өчен әйтеп китәм. Миңа әлегенә Дилияр ак төстәге

ә хәзер биш секундтан соң биш секундтан соң безнең рекламная пауза нәрсә кайнатма Дуслар, барызга сәлам. Бу Кайнатма подкасты. Кайнатма подкастын я сез карыйсыз, я тыңлыйсыз, тыңлыйсыз әлбәттә аны Болгар радиосында, ә карыйсыз Ями Music площадкаларында. Безгә кунакка подкастка килә билгеле һәм сәләтле шәхесләр. Ләкин бүген безнең искәрмә. Моны берничә тапкыр әйтеп китәргә кирәк инде. Вә егетләрне Дилияр белән Зидәне сезнең йөзләрен бәлки белмисездер, ләкин аларның креативларын, аларның юморларын сез минемчә күргәннәре бар интернет челтәрләрендә әйе чөнки сезнең эшләгән эшегез бар кыскача гына дилияр ул безнең квнчы Аның үз командасы бар. Әзидә ул стендапер дип әйтеп буламы? Әйе. Стендапер кыз. Менә, сез ничек килеп эләктегез юморга? КВНнан диден, ничәнче ел булды ул? Кайчаннан? 2014 ел, дөрес хәтерләсәм, безнең мәктәптә бар иде үзебезнең җыелма командабыз. Без аның белән шәһәр күләм КВН ярышларында катнаша идек һәм 14 елда мин анда Массовка буларак катнаштым. Агач роль инде. Агач, агач манда, э, белмим. Теге ни пәр- пәрдә ташучы буларакмы? Әйе, пәрдә дә ташучы микрофон алып чыгучы кеше. Ну, гомумән алганда мин э, Ул бәләкәй- татар КВНы идеме башыннан ук? Юк, Мгм. э, рус телендә уйный идек без. Һәм гомумән алганда мин бит Зәй шәһәреннән. Безнең татар телендә ара- аралаша торган мөхит түгел. Мгм. Зәй бала. Син дә мине. Э, хәм әйтәсем килә, э, менә шул 14-нче елда мин чыгыш ясый башладым. Э, Чыга башладым дигән инде. Әйе, чыга башладым. Э, чыга башладым сәхнәгә, хәм мин анда икенче планда булдым. Икенче пландарак. Мин чөнки кызык малай идем, бәләкәй генә, ә, шундый ә сезнең икегезнең дә сизелә бит инде сезнең образыгыз көчле сез ә, сәхнәгә чыгуга инде елмаймыйча булдыра алмыйсыз чыннан да сез шундый менә э, образыгыз бар шундый була бит кешеләр име ничәп стендап вакытында мәсәлән зилә белән куйганда мине бер пулга мен әйтәм бүтән гомердә дә зилә белән чыкмыйм чөнки зилә белән конкуренцияга чыгып булмый кереп булмый бу юморда гына түгел бу бөтен нәрсә кыяфәтең, ничек үзеңне тотышың, нәрсә әйтсә дә микрофонга, ул инде кызык. Мастодонт диләр бездә. Андый кешеләр ними? КВН нинде? Э, нинди ничек дип әйтергә аны квн тусовкасында тусовкасында иә терминологиясында мастодонт әйе менә сирень миңа язып бирә инде мәзәкне име ул аны сөйли бөтен кеше шыкылдап көлә мин сөйлим әйе мине дә аның бер күлкесе юк Мине бит үзара КВНчыклар арасында э, минем погоняло бар, мине мастодонт диләр. Ну, я Ми- как мизубочистка раз шу- дип шуңа күрә торайым. име? Зубочистка дип тора идем. Авызга керә торганмы? Шундый, шундыймы мин? Кысыласың бөтен җиргә. Ә син ничек китбәктең? Ә, Мин стендапка бик кызык кына килеп эләктем. Ә, Мине журналист буларак чакырганнар иде. Нәкъ менә стендапның Шалт Мөхәммәтҗанның беренче беренче проектны беренче ничек дим икенче сезонның беренче чарасына һәм миңа шуның кадәр ошамады мен кайтып редакциягә әйттем бер дә кызык булмады миңа шуның кадәр ошамады дип кайттым аны син дә чыгыш ясага инең әле ләкин миңа ошамады күп чыгышлар мен кайттым да зарландым үземнең баш мөхәрриремә ул вакытта әле илназ абыйфазуллин һәм миңа әйтә Әйдә алайса, үзең шаярып кара, дидем мин. Дим, юк инде. И шул ук вакытта инде ул Рамил Агдеевка шалтырата иде, Зилә сезгә киләчәк редактурага. Мин әйтәм, юк, юк, сәгать ничәгә алып килим, диделәр. Һәм миңа мин инде ниндидер шаяру язырга миңа кирәк булды, ул минем үз теләгем белән язылган нәрсә түгел, ләкин язу барышында миңа ошады, редактура барышында миңа ошады. Һәм гомумән ул беренче язган мәзәге минем иң кызык дип саныйм мин. Һәм менә шулай, аннары редактурадан соң, беренче чыгыштан соң мин инде мин хәтта үземне тулы хокуклы стендап стендапер да дип әйтә алмыйм, чөнки белмим, әлеге тәҗрибәм юк кебек, әлегә шуның кадәр теге дидер үрләргә менүем юк дип сыман шикелле тоела. Ләкин башланды, э, теге станокка карата шундый хит тан, аннары миңа карата теге Э, алкышлар ди о зилә син шундый шәп шаярасың неге җиңүләр китте акчалар китте дигәнме әйеме миңа ошый башлады башкалар да башкаларның хәтта теге кызык түгел шаярулары да миңа теге нигә генә э, плюс кына булды ну чыннан да татар телендә э, юмор төзү ул бит нәрсәләрдән тора Беренчедән, татар телендә яхшы сөйләшергә кирәк, фикер йөртергә кирәк, әйме? Әйе. Анысын юмор хисе булырга тиеш. Бит һәм харизма дигән әйбер булырга тиеш. Әйме? Менә ничек туа ул сезнең менә ул идеяләр, кайсы җирдән аласыз сез юморыгызга идеяләр? Гомумән стендап бит ул теге проблемадан проблеманы чәйнәү, проблема турында көлү. Һәм нәкъ менә шуннан киләдер инде, ул минем хәтта проблема дип тә түгел, үзеңнең ниндидер теге триггер булган нокталарыңа һәм минем иң беренче стендабым татфак турында иде, чөнки мин гомумән татфак ул татар теле факультеты, мин шунда 4 ел укып чыктым, бишенчегә киттем. Ә, Һәм шундагы тормыш, шундагы ниндидер вакыйгалар миңа шулкадәр кызык һәм шундый вакытта шундый триггер булып тора Һәм ул иде. э, аудиториягә аңлаешлы. Әйе, һәм гомумән теге татар темасы бит инде мәйтәм, татарча хәр стендап ясыйм. Так, менә мондый мәзәкләр, тат факт урында, менә шул банкалар турында шуйрак кеше бит моны аңлый, кешегә бит инде бу якын, һәр хәлдә теге безнекеләр Кем инде авылдан Казанга килеп укырга йөрги торган э, студентларга татфактан булмаса да ул аңлаешлы әйбер дә. Теге бәрәңге банклар тыгып җибәрәләр әниләр, менә шуларны. Әйе, әйе, мин дә аңладым, үземнең аудиториям бар, әйдә менә шуңа бәрәм. Һәм гомумән ул теге ничек тә мин алдан уйлап утырам, аха, моның турында шаярам, моның турында башка нинди фикер килә, ул шундый кинәт кенә килә торган әйбер. Берсендә мин бер концертта утырам, ә үзем э, Сабантуй турында стендап язып чыктым. Ул теге Менә болай гына итеп килә торган нәрсә, анда аерым уйлап торулар юк. КВНда исә аны уйларга кирәк. Менә ничек Дилияр әйтте, шахмат уены кебек, барыбер син алдан ишетеп күз алырга тиеш. Ә, теге мин күбәй бер югалтмыйм, теге стендап. Ну, җиңсәм, җиңәм, җиңмәсәм, а ул барыбер бит КВНда ул ниндидер этаплар, ярым финаллар, ширек финаллар һәм анда ниндидер теге последовательность бар диергә. Ә миндә андый әйбер юк. Мен булса була, булмаса юк. Һәм шуңа күрә менә болай дигән әйбер дә ул ярый. Миңа нәрсә кызык, бәлки башкаларга да кызык булыр. Һәм шулай ук әйтәм бит, тамашачылар минем кебек яшьтәге кешеләр. Ну, миңа кызык булса, аларга да кызык булырдыр инде. Мин бит анда, э, ниндидер, э, Египет, э, Мисырдагы фараоннар турында э, шаярмыйм һәм актуаль булган әйберләргә шаярам. Бәлки шуңа да шундый җиңел килә ул. Мин махсус уйлаганым юк беркайчан да. Зиләнең хисеннән торадыр инде ул. Менә ничек- Илхамнан тора. Әйе, Илхам бар ул. илхамнан һәм Иң мөһиме Илхам Шакиров кына булмасын. Беренчесе түгел, икенчесе. ой-ой. Юк, инде шаярам әлбәттә. Илхам Шакиров, сәлам. Миңа миңа калса, менә инде юмор язу һәм башкалар. Ул инде хәзер менә хәзерге вакытта минем өчен рутинага әверелде. Һәм мин бит инде гомумән алганда үзем өчен генә язмыйм хәзер. Мин автор буларак балаларга язам. Юниоркага име шунда? Әйе, әйе, андагы балаларга язам. Зональныйларга инде име? Балаларда акча эшли бу. Балаларда юк инде алай түгел, ата-аналарында. Шулай ук мин калган командаларга да язам, ярдәм итәм. Блогерларга язам. Ниндидер дә булса мәзәкләр, стендап язам. бүтән кешеләргә. Һәм ул минем өчен рутинага әверелде. Шуңа күрә КВНның, менә мәзәкнең ул бит гомумән аның сере бар. Ул мәзәк ул алдау. Әгәр синең баш миең менә тамашачын аңнады икән, баш мие аңнады икән аны алдаганнарын, ул көлеп җибәрә. Шуны артык күпертү, менә шунысын гына әйтәм, күп кешеләр шаяртуны артык якын кабул итәләр һәм теге син нигә шулай сөйлисең, аны итәргә ярамый. Бу бит инде гомумән шаяру, аның бит инде уже син әгәр дә син сәхнәдә һәм шаярасың, бөтен кеше аңларга тиеш, бу синең теге артык күпертеп, ничектер теге иң кырыйдагы ноктага җиткерелгән сүзләр, ә теге синең теге бәреп әйтүең генә түгел. Һәм шуны аңлаучылар бик Татарлар арасында, татар аудиториясендә. Әлбәттә, татар арасында, чөнки шелтәләр килгән бар. Бу кызык түгел. Бу алай ярамый. Юк, мин алдау дигәннән э, күбрәк схема турында әйтә идем. Мәзәк төзүне. Обманка сүзен әйтәсен син. Әйе, әйе. Слом. Э, Әйе, һәм син аны, менә, җиткерәсең ниндидер дә булса фикерне, тамашачы уйласын дип. Һәм аның беренче ожиданиесен, беренче көткән выверт дип атала инде ул КВНда, син аны бүтән якка борып җибәрәсең. Һәм ул көлдерү хисен барлыкка китерә кешедә. Һәм ул әйбергә өйрәнсәң, син илһамың булса да, булмаса да, кирәк булса, ул мәзәкләрне яза аласың дип уйлыйм. Ул гомумән булганда менә миңа калса, мине ялкаулык туктата. Менә мәсәлән, кирәк икән миңа бер нәрсәдер дә булса язарга, чөнки хәзер э, командалары белән, балалары белән, төрле блогерлар белән э, эшләгән э, эшләгәнгә, минем дедлайннар барлыкка килә башлады. Һәм син аларны үтәмисең? Ә? Һәм син аларны үтәмисең? Юк, үтим. Менә шуңа күрә дә, менә шуңа күрә дә үзеңнең ялкаулыгыңны җиңеп, утырып эшләсәң, миңа калса бу эштер инде. Ул алай булырга да тиеш түгел. миңа калса. Син Ну, бер караганда күп э, юмористлар чыннан да яза бит инде кеш- икенче кешеләргә һәм бу синең үзеңнең мәзәгеңне икенче кешегә бирү һәм ул мәзәкне ул дөрес итеп җиткермәсә, синең үпкәң туамы? Ничек инде син аны э, затраил диләр бит инде, дөрес бирмәдең, интонациясе дөрес түгел. була була әлбәттә, чөнки син аны бүтәнчә күз алдыйсың. Менә бу болай булырга тиеш дип. Һәм миндә э, Ул гына түгел, миндә саранлык та бар. Мин хәр мәзәгемне вот менә күңелдән, йөрәктән өзеп бирәм. Менә бирәм, яратам, э, сәхнәдән ишетәм икән аларны, кешеләр көлә, эх, ник сатылдым, ник үзем әйтмәдем дип уйлап куям кайчак. Мин, мин дә шундый булыр идем, яза белсәм. Мин яза белмим шул. Шуның минем өчен минем бөтен стендапларым да ул барысы да минем тормыштан иде. Тормышта кызыклы әйбер булмаса, миңа теге өстәп әйтәләр редакторлар, "Нә моны куш, нә митем, бу миндә булмады. Минем алай булмады. Мин аны өсти алмыйм." Теге мин аны сөй алмыйм. Ә кемгәдер анасын оңлый башлыйм менә хәзер. Теге женский стендапны караганда, анда мин оңлыйм, аның тормышында булмаган, ләкин аны булган дип сөйләгәнен мин инде сизгәлим. Сез дә күрәсезме? Сизәсеңме? Әйе. Әйе. Сизеп була аны, әйе. Чөнки аларга атна саен чыгарга кирәк сәхнәгә. Аларның артык күп шундый. Ә яшәргә, тормыш итәргә, ул э, ситуацияләргә эләгергә вакытлары юк. Әйе. Ә сөйләп утырырга кирәк. Чөнки ул аны, син аны яшәп, тоеп, тәмне иттереп чыгарасың. Э, Ул синең мәзәгең икән. Син бөтен әйберне менә сизеп чыгарасың. Ничек әйтергә икән беләсең. Дөрес җирдә ноктаны куя аласың. Ул вакытта инде, әлбәттә, мәзәк тәмнерәк. Ул синең үзең уйлап чыгарган, үзеңнең авызыңнан чыккан мәзәк булса, миңа калса, монда ниндидер дә булса җан да бар бу мәзәктә. Әйе. Һәм миңа калса, гомумән, иң шәп мәзәкләр ул Импровизациядән туган мәзәкләр. Минем өчен шулай, чөнки менә стендапта була импровизация таба. Анда сирәк булса да, ләкин шуның кадәр яхшы интә ул атып чыга, чөнки менә синнән шул ук секундта чыга, ан синең әле теге анализлау сине әле ашамаган, юк инде кеше көлмичәк дигән сүз ашамаган, ялсың да берәсен һәм ул теге көтелмәгәндә дә кызык була. Ә миңа менә стендапта ул иң аңлашылмаган этап. Кеше килә стендапка һәм безнең э, редакторлар, уйлап тапкан кешеләр, Шалт Мөхәммәтҗан инде шул ук Рамил Агдеевлар э, импровизация өлешен кертәләр. Һәм ул күпкә озынрак та булып чыга. Э, аны бит бит икенче бөтенләй шуңа күрә шалт, шалт мөхәммәтҗан дип атала да инде ул проект именно теге стендап дип аталмый ә, миңа ул иң авыр бирелә торган әйбер миңа шуңа күрә

Э, көчле икән, чөнки аңлашыла чыгышта, шул ук стендаптамы, шул ук КВНда да син актер буларак та әле үзеңне күрсәтәсең. Анда теге сиңа язып бирсәләр дә, син аны ничектер сөйләсәң, инде шәп, син кызык. Ә шул импровизация табында мен калса, монда күренә инде кемнең кем икән, Менә кем пацан, кем черт. тагын бер әйберне әйтеп үтәсем килә. Менә Шалт Мөхәммәтҗанны Күзаллап карап барган кешеләр өчен аңларлар. Чагыштырып карагыз Артур Сабировның мәзәкләрен һәм Айназ Абдуллинның мәзәкләрен. Айназ ничеганы чәйнәп, менә тулысынча тулы мәзәк буларак чыгара. Һәм Артур Сабировның теге җавапларын чагыштырып карагыз. Мин бу Артур Сабиров ка ниндидер дә булса ачу тотып әйткән сүзем түгел, ләкин Айназның тәҗрибәлеген күрсәт Төбе буларак, алар бит инде яшьтәшләр сыман да, ниндидер дә булса шул нидән чыгып, яшьтән чыгып та тәҗ, ни бирергә, бәя бирергә кирәк. Айназның юмор өлкәсендә тәҗрибәсен шуннан чыгып әйтеп була. Һәм менә ул тәҗрибәдән дә торадыр. Һәм ни, ул нигә килгәндә, бәя бирүгә килгәндә, Илхам Шакировның мәзәкләрен алсак, гомумән алганда, миңа калса кызык түгел. Мхм. Миңа калса ул дөресен әйтәм, нәрсә тоям, шуны әйтәм. Э, Кызык түгел, юмор белән шөгыльләнә бит инде һәм э, шул ук вакытта Зилә Зиләнең мәзәкләре. Менә э, бу вакытта бу нидә алар юмор белән ин- бит инде сез бер тирә, Әйе, без бер вакытта килдек. бер вакытта килдегез, э, ләкин ниндидер дә булса дәрәҗә күренә, Зиләнең кызыграк булганы сизелә һәм миңа калса Бу минем сүзләр дә түгел, миңа калса юморист булып туалар инде. Әйе. Ул яисә бар, яисә юк. Миңа моны Женя Иванюта әйткән иде, Евгений Иванюта система зажиганиянең э, с- команда КВН система зажигания. Бәлки беләсездер, чыгыш ясаганнар иде алар юбилейда. өчәү. Әйе, хәтерлим. Э, Бу Женяның сүзләре. Мин т- гомумән алганда Женяның э, шәкерте дә. Ул миңа юморга яңа яңа караш ачты, яңа юллар ачты. Ә бер кызыклы момент әйтеп китәм, шулай ук юмор нидә. Ә, Бәлки бул- беләсездер шундый кешене Денис Мухтасипов дигән. Аны белмәгән кеше булмаска тиеш, минемчә. Ул Югары лигада Легенда. уйнаучы Каракуз э, К- Каракүз командасы өчен чыгыш ясый, Әлмәт шәһәре өчен. Э, Һәм ул Миңа ниндидер дә булса, менә ул мине сәхнәгә чыгарган кеше дип әйтеп була. Э, КВНда менә 14 нче ел дип сөйләдем бит. 17 нче елда менә мондый хәл булды. Сәләт, форум, э, минем анда идаманнар бар иде. Һәм инде соңгы арада безнең редактор Роберт Исламов иде. Отсылканы аңларлар микән Роберт Исламов? Роберт абый Исламов ул вакытта бик нык хөрмәт итәм. Менә ул мастодонт. Ул мастодонт, әйе. Әйе, ул мастодонт. Әлбәттә, бик нык хөрмәт итәм. Ул безнең редактор иде, Денис Мухтасипов ул вакытта студент егет, һәм мин бала идем 14 яшьлек. Һәм шундый кызык чара КВН булырга тиеш форумның соңгы көнендә. Безне бөтен КВНга әзерләгән әйдаманнар, алар баш тарттылар, нәрсәдер булып чыкмады, алар безне әзерләргә тиешләр иде. Алар шулай ук КВНчыклар иделәр. Хәм монда минем белән бер үк аланда идек без Денис Мухтасипов белән. Син Сәләтне беләсең бит инде? Мин Сәләттә булган кеше. Әйе, әйе. Хәм Без менә бер аланда идек. Э, һәм соңгы көнне менә Денис абый алына нәрсә? Минем алан КВНда катнашмыймы? Мин аның манерасында хәзер әйтәм. Мин ул КВНны үзем язам. Иртәгә КВН булырга тиеш. Менә ул көнне менә безне улай да моннар ташлый дип әйтеп була һәм ә, без Денис абый белән анда утырып мәзәкләр яздык төнне. Мин ул дөресен әйтәм, мин приближенный сыманрак идем. Визир. Лидер түгел инде. Визир. Гомумән мине кем? Визир төрекчә шундый. Якын якында торган кеше инде. Әйе. Якын итте ул мине һәм Паша, паша. төнне э, шатёрга үзе белән мәзәкләр язарга алды. Ул миңа өйрәтеп утыра, нәрсәдер, аха, былай эшләргә, былай эшләргә. Ә Мин бит бер нәрсә дә белмим. Мин КВНда ие катнаштым. Үзегез Агач әйткәнчә, мин ролендә. агач ролендә идем. Мгм. Б- Шундый көчле юморист. Менә хәзерге вакытта күренә инде нинди дәрәҗәләргә аның җиткәнен. Һәм mm -hmm. ул вакытта менә студент э, Денис турында сөйләсем килгән иде. Соңга кадәр йокламыйча ул мәзәкләр язып утыра, нәрсә эшләргә белми. Минем команда, ди, ой, минем алан ничек инде КВНда катнашмасын ди. Mm -hmm. Мин бит КВНщик ди. Язып утыра мәзәкләр, калган командаларның инде бөтен әйбер әзер. Һәм шундый момент Шундый мизгел, ул миңа әйтә, Беләсеңме, ди, КВНда җиңәр өчен, ди, син үз үзең булырга тиеш, ди. Миңа әйтә, Менә син киләчәктә кем буласың килә, ди. Мин әйтәм, Президент буласым килә. Ул миңа әйтә, Күрсәт әле, ничек ул президент, ди. Мин чыгып, Мөхтәрәм Ватандашлар, үземә күрә күп күрсәтәм инде безнең хәзерге вакытта рәисебезне. Ул әле ул ошамаган, ул әйтә, ошаган бит ди, ошаган. Әйдә сиңа мәзәк язабыз ди, син президент буласың ди. Все, мәзәкләр утыра, тегеләй була, менә иртәгә чыгыш ясыйсың, син, синең төп ролең булачак иртәгә. Фәлән тегелен. Чыгыш ясыйбыз икенче көнгә. Җиңәбез. Мин анда Миниханов буларак чыгыш ясадым. Овациялар, бөтенесе көлә, бетте награждение, ул миңа әйтә. Менә әйттем бит мин сиңа, кем булырга телисең? Шулай сәхнәдә шуның шул булырга тиеш син. Үз-үзең булырга тиеш. Шуңа күрә без җиңдек, диде. И менә Ул кешенең, гомумән, юморга карата, үзенең эшенә карата мөнәсәбәте шунда күренәдер инде. Ул менә унҗиде нче елдан, җиде ел элек күренә. И хәзерге вакытта менә шунырга бәя биреп була. Дениска ул. Шундый зур юл узырга кирәк, озак вакыт юл. Менә каядыр билгеле шәхескә әйләнә башларга. Без хә Денис Мухтасипов дибез дә име, ә ул бит чыга торган герой. Ул бит линейкада басып тормый. КВНда линейка дигән әйбер бар, анда инде алардан йолдыз чыга. Име аларны беләләр, таныйлар. Ләкин Мухтасипов Денис ул чыга да, юкка чыга, чыга да, юкка чыга. Ләкин ул нинди йолдыз булып чыга име һәр чыккан саен. Ну, чыгучы, ул бит инде выходящий персонаж. Әйе. Фронтмен, Ул гомумән үкенче. Ул Минемчә. гомумән алганда э, фронтлар бит алар аерыла ни белән? Үзенең калган командалардан аеручанлыгы белән. Мгм. Һәм әгәр дә выходящий персонаж чыга икән, димәк, ул бөтен линейкадан күпкә кызыграк кеше. Ул э, берничә мисаллар китереп була, ул Ханамарин командасыннан. Кем әле ул белмисезме? КВН, команда КВН Буряты. Э, Витя түгел инде ул. Юк, Витя икенче командадан. Это кайсы командадан? Витя приехал, диде теге би биеп чыга теге Витясы. Анысы икенче. Костя да түгел инде. Короче, команда КВН Бурят, анда бар выходящий персонаж һәм Менә шунысы бар, исемен дә хәтерләмибез кайбер кешеләрне, юмористларның. Образ ләкин йөзен хәтерлисең. Барыбер име? Виталик. Ул Виталик иде, шундый кызык бурят. Камызякларны менә без беләбез инде, Дорохов. Һәм безнең татар Әйдә Шаярт лигасыннан Әйдә Шаярт татар КВНнан андый командадан мисал китереп була микән? Но менә узган сезонның лигасын уеннарын карасак, ул Актанышта, Нәмәкәйдә Гафур, Әлбәттә, һәм инде Ринат Рахматуллин. Һәм инде әйе, минем командада Ринат Рахматуллин. Карагыз әле, безнең татар юморында барыбер хәзер яшьләр арасында әйткән яра 45-тән башлыйк сиренгәнчә яшь, 40 манганча яшь, шул белмим. Шул тирәдә индиме? Һәм сез каядыр иң яшьләр булып чыга. Безнең инде берләшмә, берләшмә бар һәм бер, бер беребез белән кайныйбыз. Сез инде менә Илһам турында әйттегез, Артурны да э, атап киттегез. Алар теге тәҗрибәсе начаррак дип аңладым Илһамның сезнең сүзегездән. Ә менә барыбер бит ниндидер э, җылы хисләр без анда бар. Мин шуны шуны сиздем. Китәсе килми, аралашасы килә. Э, менә бу теге бер берегез белән текстлар язу андый берләр бар менә э, сез ничек сизәсез э, бу татар юморында гына шулай микән ләкин э, калганнарда да шулаймы Мин белмисезме калганнарда булган юк чавышларда булган юк мин сорауны аңламадым мин беләм мәсәлән мәскәүдә бер берсен аралашмаган э, юмористлар бар күрә алмаган шундый э, без син дә ачтан ачы әйтәсең ниндидер критика син дә критика әйтәсең мәсәлән нимә кызык булмады дип ләкин без барыбер моны тыныч кабул итәбез дә барыбер аралашабыз кебек бу нәрсә белән нәрсәсе белән аермалы микән татарлар арасында шундый ягымлымы без нәрсәгә ярый мин әйтсәм Әйдә, әйтәләр күңелдә фикерләр. Миңа калса, без әле э, бәлки шундый дәрәҗәгә җитеп бетмәгән, бер-беребез белән теге чын-чынлап конкурент булырга. Без барыбер әлегә шундый уйлауда без үсәбез. Әле иң яхшысы әле алда дигән фикердә миңа калса. Һәм шуңа күрә без бер-беребезне хәзерге этапта теге, ну, булыр әле, беренче китер әле диеп, э, хәзер шундый бер-беребез белән яхшы мөнәсәбәттә, чөнки әйтәм бит әле беребез дә шундый вау ни түгел, чөнки барыбер безнең теге ни шаяртучылар арасында инде бик күп еллар булган тәҗрибәсе э, бик алай ук күп түгел. Һәм шуңа күрә безнең э, конкурентлык булмаганга, ачыктан-ачык конкурентлык булмаганга, э, мөнәсәбәтебез, мөнәсәбәтләребез дә шундый җылыдыр. Безгә чөнки без анда миллионнар өчен көрәшмибез, без анда ниндидер зур-зур аудитория өчен көрәшмибез. Без беребез дә бер дәрәҗәдә һәм шуңа күрә миңа калса шундый җылылык бар. Мгм. Әле, ну, миңа калса әле татар юморы ул үсә торган әйбер һәм ул әле генә барлыкка килде һәм әле генә шундый Җәвит Шакиров, Данир Сабировлардан башка әйбер дигән нәрсә формалаша башлады, миңа калса, һәм шуңа күрә татар юморы әле үсә, без үсәбез һәм үскән вакытта без теге бердәм. Минем фикерем шул. Бу шалтадыр бәлки. Шалтта, бәлки шалтта, әйе. Чөнки ну, мин, мин э, юморны э, үзем квн дөньясына булмагы бәялим бәялим гомумән стендап дөньясы аша һәм татарча менә шул ниләр аша татар стендабы аша әйе килешәм минем дә стендапта катнашкан бар иде анда син күбрәк тусовка эчендә бит син анда дуслар арасында ә, син анда ну чынлап та Теге өзгәләнмисең, кем беләндер теге әрләшмисең. Адилияр кайчан нидә КВНда учынады, кайчан башка командаларда. Уны инде бетә инде. Әйдә шаяртта бар. Әйдә шаяртта бар. Аны мин дә сизәм. Миңа карата да бар. Яратмыйлар. Ничек сизелә ул сиңа? Сәхнә артында сөйләшүләрме ул? Юк, сөйләшүләр түгел. Ул гайбәт тә түгел. Мин анда ул нигә ул тарихка нәрсә анда нәрсә анда сөйлиләр ни дип э, керәсем дә килми. Ләкин ул бит кешенең карашыннан да күреп була. Ул сиңа нәрсә әйтергә теләгән. Йөзенә язылган. Кулис артында хәр булган кеше шулай уйлый миңа калса. Чөнки сез бит нәрсәләр өчен көрәшәсез, сезнең һәрхәлдән дә бүләкләрегез зуррак, сезнең зауларыгыз зуррак, бәлки шуңа күрә сезнең э, теге Җиңсәм, миндә менә шул булачак дигән нәрсә бар бит. Бәлки, бәлкидер, ләкин ул бит чынлап та менә шаяртның дәрәҗәсе үскәнен әйтеп була. Былтыр мин катнашкан идем, былтыр анда әйбер юк иде. Мгм. Быел менә чынлап та Бәлки син ниндидер дә сизмәгәнсеңдер. булса көрәшкә килгән сыман киләсең. Калган командаларда авторлар да бар бит. Һәм мин үземнең командада бер үзем буларак, э, бер үзем буларак киләм һәм мораль яктан да авыр. Чөнки э, теге каты иттереп әйткәндә үзеңнең э, үзеңнән тәҗрибәлерәк һәм э, инде нинди мастодонтларга караша көрәшәсең үзеңнең мәзәкләрең белән. Һәм бу э, ачу һәм башкалар э, Безнең нидән түгел, безнең авторлардан һәм редакторлардан, нинд олы тәҗрибәле КВНчыклардан түгел, ул шулай ук сәхнә артында торучы минем яшь яшьтәшләрдәндер. Чөнки, э, миңа калса, менә көндәш булган авторлар, калган командаларда алар минем өчен, э, теге шатланалар гынадыр, ниндидер дә булса уңышлар булса да, алар миңа үзләрен үзенең баласы буларак карыйлар. Менә аның булып чыкты. Молодец. Шулай респект буларак белдерәләрдер. Мин аның ул әйбергә ихластан ышанам. Ләкин э, бар кешеләр теге командада нитәләр? Барыбер яратып бетермәгән әйбер не мин бу сезонда сизәм. Э, һәм инде курку дигән әйбердә син аны э, аңлый аласың. Э, ниләр буенча, мәсәлән, Мин аны былтыр да, былтыр да булды ул. Э, мин сезонда уйный башлаганда Сирен абыйны күрдем. Ул анда бүтән абый, бүтән командаларның. Ул миңа абый дип әйтергә э, кушмады, шуңа күрә Сиренны күрдем. Ул бүтән командаларда автор икән.

Ан, мин бит ан бәләкәй вакытта э, мәктәпкә барыр алдыннан бутерброд ашап аның чыгышларын карап утырдым. Хәзер шунырга каршы көрәшәмме мин? Әлбәттә курктым. Мгм. Әлбәттә курктым. Хәзер инде хәзер дә ул бар, ләкин э, бу инде күбрәк минем өчен мотивация, Яхшырак эшләргә, үзеңне теге сәхнәдә э, яхшы икәнеңне исбатлау өчен миңа сирень кирәк тә ул. Мгм. Арттан этергеч булып тора, әйме? Әйе, әйе, әлбәттә. Ә бар бит безнең беләсеңме, КВНда э, э, жюри дигән кешеләр, бәя бирүче кешеләр, әйме? Һәм күп очракта мин бит инде Рамил Агдиев белән урашканга күрә, аңа анда медийный йөзләр кирәк, һәм алар бөтенләй ерак э, юмордан. Стендапта да шулай ук бит Әйе, инде. стендапта да шулай ук. Менә ничек карыйсыз аңа? Э, менә шундый медийный йөзләр булуга аркасында юмордан ерак булган кешеләрне чакыруга. Хар хәлдә, минем стендапта бер кеше юморга бәйле була. Ә башкалары сине бәяли артист буларак, монда күбесенчә. Чөнки син чыгыш ясыйсың, син сәхнәдә, син микрофон тоткан, син артистлар сине артист буларак бәяли һәм никадәр син артист артистлы яхшырак уйныйсың. Көлдерә алдымы, син көлдерә алмадыңмы? Аны шәхсән индеме ул Әйе. жюрины? Мгм. Э, ул юмор дәрәҗәсен төшерә микән? Миндә күп э, фикерләр ишеткәнем бар. Ул каян бәйле булсын инде, ул анда теге э, дөрес хөкем чыгармады, анда күренеп тора бит инде ул кызык булмаган дигән фикерләр булды кайбер уеннардан соң һәм кайчак мин алар белән чыннан да риза. Ә Шул җирдә бит инде бер карасаң, алар да гади халык дип карасаң, әгәр дә инде без гади халыкка кызык булса, без инде беренче чиратта, ну, һәрхәлдә стендапта без тырышабыз, э, халыкка кызык булсын дип, аларны көлдерергә дип жюрины түгел, һәм инде алар теге халык вәкилләре буларак, шул медийный шәхесләргә булуына карамастан, аларга кызык булса, миңа калса, бу инде уңыш. Шуңа күрә мин ниндидер э, шундый юморга бәйле булмаган кешеләрне чакыруга теге бик яхшы мөнәсәбәттә. Һәм әлбәттә булырга тиеш алар арасында чын э, белгеч. Әйе. Әз булса да тәҗрибәле. Но КВНда икенче төрлерәк бит. КВН. Мин тулысынча килешәм барлык. э, Монсы жюрилар бәндә. белән. Әлбәттә, шулай булырга да тиеш. Ә, чөнки жюрида Утырган кеше, кем генә булмасын, йолдызмы ул, җырчымы, биючеме, ул тамашачысының, тамашачылар арасында утыра, ул тамашачының берсе. Һәм кемне тагын чакырсыннар? Кем булсын? Айваз җитәрлек, ниндидер дә булса, Тәнкыйть кирәк икән, ниндидер дә булса структура, татар телең өчен сүгергә кирәк булса, Айваз гел утыра анда, Айваз җитәрлек. КВНщиклар утыра башласа, алар нык казына башлыйлар, миңа калса. Кирәктер дә инде кайбер уеннарда ул кешеләрнең йөзләрен күрсәтергә, танытырга һәм башкалар. Миңа калса, менә бу йолдызларның булуы, булуы да бик әйбәт, чөнки йолдыз утыра икән, анырга Йогынты ясап була. Аның белән аралашып, тегенең миңа таба мәзәк ясап. Аның турында шаярып була. Аңа таба бәргә инде. Әйе, әйе, шәхсән менә. Менә мин үземнең 5 минут вакытымнан, вакытымнан 1 минут синең турында мәзәк сөйләдем. Һәм менә синең турында мәзәк сөйләдем. Миңа калса, ул яктан җиңелрәк һәм шулай булырга да тиеш. Ә менә Рәсәй КВНда мин инде берничә мәртәбә э, Мәскәүгә йөрим. Э, Уеннарны карарга индеме? Уеннарны карарга, е, тәҗрибә тупларга м, бу ел эчендә әле 5 ме, 5-6 тапкыр. Ул да менә 5 5 тапкырдыр. Булып кайттым мин Мәскәүдә. Э, Ул премьер һәм югары лигаларда, анда әлбәттә инде КВНщиклар утыра. Һәм Ә ниндидер дә булса чыгышны теге адекват яктан бәя бирер өчен, ниндидер дә булса тигезлек булсын өчен, без бөтенебез беләбез, Рамил Фазылович Агдеевның анда утырганын, ул анда юкка гына утырмый бит, миңа калса. Беләсезме, мин бит утырам, жюридә берничә тапкыр утырам. Һәм Рамил бер тапкыр да кысылмады. Ышанасызмы? Бер тапкыр да кысылмады. Бу командага блай, блай терәбез дигән әйбер булмады. Бу сокландыра. Мин күп очракта үзем менә шундый түземсезлек булганга күрә, ничек инде без балалар сәхнәгә чыкты дип балаларга бал бирәбез. Кызык булмады бит. Ничесен? Ә калганнар куя яхшы бал. Аңлыйсыңмы? Айваздан кала. Ә, һәм ул синең белән бер рәттә булырга мөмкин мизгелдә. Ә ул бит дөрес түгел, синең коточкыч яхшы э, чыгыш чыгышың. Һәм балаларга бала булды. Ә стендапта бердән бер кызга бирәм балымны дип бирәләр балны, име? Мин әйтәм, Динарга шулай булган, мин шундый үпкәләдем. Динар шундый көчле сөйләде минемчә, һәм аңа балны Кызык булды, көлдем дип бирмәделәр. Бердән бер кызга дип бирәбез. Бу да бит минем өчен дә бу чыннан да юмордан ерак булганга күрә ул жюриләр шундый сүзләр сөйлиләр, шундый адымнар ясыйлар. Минем өчен бу хата. Менә шуның өчен дә менә бит инде җавап импровизацияның нигә кирәк икәне КВНда. Импровизация бөтен импровизациядә бөтенләй бер хәл ителә. Син үзеңнең Тәҗрибәле. Син үзеңнең юморист икәнеңне исбатлыйсың импровизациядә. Юк, барыбер, барыбер ничектер ниндидер минемчә, менә бу юмордан ерак булган кешеләр, алар барыбер кемдер костюмга карый башлый. Менә аларның костюмнары бар, дөрес киенгәннәр, матур киенгән. Ул бит бәйле түгел юморга бөтенләй. Әлбәттә, ул образны уйлап чыгарга кирәк сәхнәгә, ансын мин, мин дә риза. Ләкин менә мин күп очракта утырганда, мин күрәм, мин, мин, мин уйлавымча, мин әйтәм, Рамил, э, нәрсә булса шерегә кирәк, мәйтәм, болар белән. Җиткерергә кирәк. Ничек булды, шулай булды, ди Рамил. Ничек әйткән, жюри чакырылган. Жюриның фикеренә кысылмый. Менә бу э, Рамил Агдеевның жюрида утыруы, миңа калса, зур э, теге, теге функция үти. Ул бит үзенең бәясен бирә. Әйе. Кирәк вакытта. Ну, әзрәк кенә күчерә инде, ми кирәк булганда, әйе. Ә, миңа калса, ул шул функцияне үтидер. Һәм ул утырырга тиеш. Ул айваз үти. Айваз, син күрәсең, айваз беркайчан да беренче күтәрми э, смайлларны. Беркайчан да Бәлки шулайдыр. Әйе, ул байтып карый да, ничек эшләгәннәр, математик, ул нәрсә санап утыра анда башында, ул инде бөтен әйберне белә. Һәм менә ул булып чыга, теге жюринең э, Кем, кемне чыгарырга тиеш икәнен дөрес чыгаручы Айваз булып чыга ахырдан. Айваз Садыров респект. Юк, э, Репост, д- лайк, коммент. дөресен әйткәндә, э, без КВНчиклар мөхитендә дә бит дөресен әйтәм, Айвазны яратып бетермибез. Дөресен әйткәнгә. Дөресен әйт, әйткәнгә. Әнә һәм- син үзең ничек, менә үзең ничек о- о- әйт- уйлыйсың Ә, аның турында? Шәхсән. Юк, шәхсән, әлбәттә, Кеше буларак бер төрле, әлбәттә, диген. әйе, кеше буларак бер төрле, э, һәм аның бәясе дөрес. Ул кеше бит инде күптәннән э, КВНда утыра, жюрида, Идә Шаяртта инде башыннан ук утыра бугай, ялгышмасам. Һәм ул Нинди генә формалар күрмәде, миңа калса, жюри буларак. Нинди генә мәзәкләр. Аны шаккатырырга авыр. Ә мин менә, наверное, аны шаккатырырга чыгамдыр сәхнәгә. Ну, беренче чиратта. Арттан сирень басып тора име сине теге? Әйе, әйе. Алдан Айваз. Айваздан да берничә тапкыр ишеткәнем бар иде чыгышларда. Ул Чыгышларга бәя биргәндә, минем чыгышымнан соң Дилиярның чыгышына карап сезгә бәя бирәм дигән сүзләрне ишеткәнем бар иде. Һәм ул ниндидер дә булса мотивация бирә. Без аның белән сөйләшеп алган идек финалдан соң, чөнки ул миңа начар бәя күтәрде. Бераз үпкә булды инде аның өчен, әлбәттә. Ул капитанский номерда иде. Былтыргы финалда мин бит инде берүзем чыгыш ясыйм. Һәм Капитанскийда минем капитаным ул әни дип актрисаны чыгарган идем, әни буларак. Ул минем турында стендап сөйләде. Кызык булды миңа. Әйе, Айваз әйтте, мин бит белдем, ди. Ул синең әниең түгел, ди. Ник алдыйсың? Шуның өчен начар бәя күтәрдем ди. И, шуның аркада мин җиңүче була алмадым. Ә, сезон буе уйнап, менә шул хатаны эшләдең ди, фәлән тегелән. Молодец, фәлән тегелән. Но ул мине күбрәк мотивировать итте. Ә, чөнки мин чемпион калган булсам, күптәннән китәр идем, икенче сезонга бармас идем. Но бу сезонны, Алла бирсә, Алла теләсә, чемпион калырга дип уйлыйм һәм гомумән кайчан бу чыгарылыш булачак? Э, чыгып өлгерәчәк дип уйлыйм. Өлгерәчәкме? Әйе. Менә Мин теге алдан әйтеп куясым килгән иде, ни дип. Җиңүче Дилярга сәлам дипме? Әйе, әйе. Котлауларыгыз өчен бик зур рәхмәт. Юк, аннан түгел. Үземнең нәрсәгә багышлаганымны әйтәсем килгән иде, чөнки хәзер әле полуфинал да узмаган. Хәзерге вакытта. Ләкин финалны мин инде яздым. Мин аны багышлармын бер шәхескә һәм үземнең чыгышымны шулай иттереп бетерергә дип уйлыйм. Менә бу сезонда һәм бу нәтиҗәләрдә, нәтиҗәләргә карамыйча, чемпион буламы, мин юкмы, бу сезон белән менә соңгы ике уен калды миңа калса, полуфинал белән финал һәм инде гомумән татар юморыннан э, рус юморына күчәсем килә. Мин, мин гомумән татар юморын бераз альтруизм дип саныйм. Ну, һәрхәлдә стендапны. Чөнки без тик кызык булсын өчен, халыкка кызык булсын өчен, татар телендә юмор булсын өчен дип тырышабыз һәм аның өчен, дөресен генә әйткәндә, безгә берәй бер дә юк. Без шул ук жюрига да без тырышабыз, кызык булсын. Мин бит әйдәгез татарларга да бездә дә бар икән күрсәтик дип һәм ул шундый максат белән һәм шундый күрем белән эшләнә дигән фикер миндә бар. Чөнки без әле әйтәбез, без андый дәрәҗәгә җитмәдек, ниндидер теге э, зур акча өчен, зур ни өчен көрәшергә, чөнки без үсәбез, әле дә үсәбез. Хәм шуны әйтеп үтергә кирәктер тизерларда. Гомумән алганда, э, без бит кайфовый кешеләр. Икәү. Ә без бит әле татфакта укыйбыз бер юнәлештә. Шулай туры да килде. Ну, монда өч татфактан укыган кеше. О, менә алар. Хәм Шарима шунысын да әйтә, мин, мин, конечно, белән мактанасым килми, ләкин мин һәм Дильяр, Пор буласызмы әллә? Юк инде. Юморга килү белән бераз аграрка дигән теге читкәрәк калдырып, татфакны алга сөрә башладык һәм кеше белә башладык һәм гомумән миңа калса хәр юморның роле дә шундый, дөнья шундый, мемнарның функциясе шундый, таныту, популярлаштыру, ул теге бөтен маркетингны инәдә. Һәм менә без үзебезнең мәзәкләр аркасында хәзер татфакны популярлаштыра башладык. Ә сез беләсезме соң моны менә без сөйләшеп утырганны хәзер бөтен татфак караган һәм аны обсуждать иткәнен? Менә Татфаклар лайк куйсыннар, комментарий калдырсыннар. Әйе, татфаклар лайклар һәм комментарийлар куегыз. Без менә бу сөйләшүләр белән күрсәтәбез, гомумән, шундый нәрсә бар икән, татар телендә уку мөмкинлеге бар икән һәм анардан без инде шуның вәкилләре дип әйтү бик ни булыр. Татфактан булганыңа горурланасыңмы? Әйе. Лейлә. Әйе. Дилияр. Әйе, әлбәттә. Чөнки мин бер юлы башваткычта катнашкан идем. Мин үземне

Мин әйттем. Менә шулайрак. Һәм мин татфактан дип, мин татфактан дип кычкырып йөрим хәзер. Без чөнки ул бренд безгә җиңел, аның аның ярдәмендә үсергә, О, аның ярдәмендә. Чөнки ул татфак ул э, бөтен ишекләрне дә Татарстанда ача торган әйбер. Кая барсаң да, кая барсаң да татар теле кирәк. Дөрес. Чыкты. Юк, ну мин менә горурланып әйтә алам, уку ярдәмендә мин бераз теге чыга алдым, кеше кеше каршына чыга алдым, чөнки миңа шундый мөмкинлекләр бирделәр, мин аңладым, мин татар телендә нәрсәдер иҗат итеп, шул ук юмор булсынмы, шул ук журналистика булсынмы, мин нәрсәгәдер ирешә алам. Вау! Һәм моның өчен, әлбәттә, Татфакка респект. Һәм шуңа күрә, һәм шундый ни- ниша булганы бар, Татфак нәзб булса да, беләләр бит инде, аны юморга сөрү, менә ничектер Әйе. аның аша хайповать э. итү булса да ул ике яклы плюс безгә дә плюс безнең анда ой татфактан диләр э, э, татфактан диләр һәм татфакка да плюс ого татфак нәрсә соң ул татфак кереп карыйм әле кайнатма ничек карыйсыз сез юрауларга мин юрауларны яратам шуңа күрә безнең шундый рубрикабыз бар име һәм дә без биш җыр арасыннан сайлап алабыз берне ул җырлар барысы да ями мюзик лейблының төркемнәре я җырчылары һәм безгә ниндидер уртак сездән сорау кирәк һәм шул сорауга без җавап эзлибез юрау сүзләрдән җырның җыр сүзләреннән авыррак булды әле так безгә сорау кирәк һәм шул сорауга җавап э, җырларда булачак. Ә, әйдә, әйдә, без хәзер сорау уйнабыз, әйме? Әйе, әйе. Уртак булсын инде. Сез кайчан бергә буласыз? Шуны сорау. Мин Әйдә кузы- киләчәккә синең э, теге нең буенча, ка- киләчәк- карьераң буенча. Э, Икегезгә дә шундый сорау, э, шундый сорау итәбез. Сезнең карьерагыз ничек э, шешә батыр. Синең кайсы якка китер, синең кайсы якка китер, синең китер. Урыс э, э, китәсең юморына. Син каядыр кая. Амбицияләрем. Тагын да көчлерәк. Әйдә сайлый без хә биш җырны сайларга бирәм сезгә. Э, күк төсле күзләр, кайнар төркеме, Тәлинкә, Илгиз, Томаннар Зәринә, Урманнарга усал белән Хәйдәр Бигишев һәм Ялгышлар Алия Нур белән кем белгән? Кайсы җырны сайлыйбыз?

Илназ турында. Юк, юк, миңа калса бик дөрес сүз дә, бу юморга карата бәйләсәк. Угу. Ничек юрисың? Э, ну, мин үзем дә күз аламча, мин теге юморда әйтмәс идем, мин теге зур теләкләрем бар диеп. Ә мин аны Ялкын турында ниттем. Юк, мин юмор турында. Имеш, ялкыннан Илназ китәчәк һәм син китте бит инде. Юк, ул синнән китәр, яндарсың сөй сиңа әйбәт булачак. Мин миңа шулай юрадым ничек. Мин нигәдер юмордан китсә бәлки барда яхшы.

Ә мин беләсең нәрсә дип уйлыйм. Менә мин гел әйтәм аны. Егет Китәшәм кешегә идән булдым анда. Ә, мин, ә? Китәшәм, и- китәшәкмен идән булдым ничә мисс. Әйе, кара, китәчәксең өйдән. Аннан соң кара, ир-атларга гел әйтәм, иҗат белән шөгыльләнәсең килә икән, мәхәббәт турында. Вакытлыча онытып торырга кирәк. М. Уңышлык- Шулай да менә хәзер дә ул шулай барадыр. Бу э, безнең донатерлар өченме әле бу? Юк, бу чыгарылыш? инде бөтен кешеләр өчен дә. Ә, Дөресен әйткәндә авыррак, әлбәттә. Ә, Теге шәхси ә, үзеңнең мөнәсәбәтләреңне коруда, әлбәттә, үзеңнең Өч җиргә уку, эш һәм юморга өзелүең шәхсән мөнәсәбәтеңә йогынты ясый, зур йогынты ясый. Ул, әлбәттә, авыррак һәм инде каядыр да бару. Син Мин аны укыл сайын- максимум КВНга чакыра аласыңмы? Әйе, мин, мин аны максимум администратор итә алам үземнең командада. Анда белмим, анда Анда белмим. шундый аңлаючан хатын-кыз булырга Әйе, тиеш, шундый синең түземле, син- әй, түземле, сабыр. синең максатларың белән яшәүче, Шуңа теге 10 елдан соң бәлки кайчандыр син йолдыз булырга әзер, ну шуңа түзеп яшәр торган. Я штансыз алып баручы булам инде. Туйларны. Туйларны алып баручысы булам. Я икенче әйбер. Бераз юмор белән акча эшлим, шуның белән гаиләмне алып барам дигән фикерләр бар.